אונז ווייס מיר אז הבא לתאר מסייעין עושה, בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין עושה, אונז ווייס מיר אז א מענטש וויל זיין הייליג, א מענטש וויל זיין ריין, העלפט אים די אייבערשטער, באקומט א סייעתא דשמיא, און מען דארף וויסן אז ס'קומט נישט אייביג גרינג. כ'האב געוויינט אמאל וועגן ר' אביגדור מילער, ער פלעגט, ר' אביגדור פלעגט פארקויפן זיין טעיפס ביי אים אינדערהיים, מ'פלעגט ארויפקומען צו אים אינדערהיים, מ'פלעגט צאלן די רעביצן דארט א דאלער א טעיפ, און מ'האט געקענט קויפן טעיפס ביי אים, איז מ'האט געקויפט צוויי דריי שטיקלעך, האט מען עס צוזאמגעפאקט אין א ראבער בענד, די טעיפס. ר' אביגדור האט אמאל צוגערופן צוויי דריי בחורים, און ער האט זיי געזאגט, טוטס מיר א טובה, די מעיל מען דרייט זיך ארום אויפן גאס לייגט ער דאך די מעיל אין ראבער בענדס, איך דארף דאך האבן ראבער בענדס צו פארקויפן מיין טעיפס, אפשר ווען די גייסט אויפן גאס קוק ארום אסאך מאל די מעיל מען לאזט עס אראפ ער צאלט דאך נישט דערפאר עס איז נישט זיין זאך, ווען די גייסט אויפן גאס פרוביר צו טרעפן די ראבער בענדס איך דארף עס האבן צו פארקויפן מיינע טעיפס. א באבא ס'דארט געווען האט עס געהערט. זאגט ער אים ר' אביגדור איך ספאנסער דיך א בעג ראבער בענדס, דארפסט האבן א צען דאלער איך גיב דיך די צען דאלער, וואס מאכסטו די בחורים גייען זוכן ראבער בענדס? האט ר' אביגדור אים געזאגט דו פארשטייסט נישט, איך דארף נישט האבן די ראבער בענדס, איך וויל אז די בחורים גייען אויפן גאס זאלן זיי אראפ קוקן, זאלן זיי זען, זאלן זיי קוקן אויף די ערד זאלן זיי טרעפן ראבער בענדס, איך האב געהערט די מעשה וואס איז געוואלדיג איך גיי זוכן ראבער בענדס, איך גיי ארויס יענע טאג אויפן גאס און איך קוק אראפ איך גיי טרעפן ראבער בענדס, ר' אביגדור האט געזאגט די מער מען לאדט אראפ ס'איז די גאסן זענען פול מיט ראבער בענדס, איך קוק אראפ. קוק איך קוק, גארנישט, א גאנצע טאג האב איך גארנישט געטראפן קיין ראבער בענדס, די נעקסטע טאג זאג איך אקעי היינט גייט זיין די טאג, איך גיי ארויס אויפן גאס, איך גיי קאלעקטן ראבער בענדס, איך קוק אראפ די גאנצע וועג, איך האב נישט אויפגעהויבן מיין אויגן קיין איין ראבער בענד, די דריטע טאג בין איך ארויסגעגאנגען, גלייך ביי מיין טיר איז געלעגן דריי ראבער בענדס, און ווי איך בין געגאנגען יענע טאג האב איך געטראפן נאך ראבער בענדס, איך האב געשפירט אז דער באשעפער געבט מיך א מעסעדזש, איך גיי דיך העלפן, דו ווילסט דיך היטן די אויגן? איך בין גרייט דיך צו העלפן, אבער ס'מיינט נישט אז ס'גייט נישט זיין קיין סטראגל, ס'מיינט נישט אז ס'גייט נישט זיין א טאג צוויי וואס דו גייסט פושן פושן, נישט אייביג גייט עס גרינג, אבער ס'גייט, הבא די טייער, און סיי נושא.